Selamat lemai bala peninga semua. Nyadi ba sekali tu kitai begulai baru ba jerita iya ke tauka ensera betajuk Menua Agi Siga enggau Antu Agi Kelia. Nyadi jerita tu tampung ensera Batu Ilam Bungan, Inu Iban ti terubah nyadi Antu Kulir ti udah kala ditusi aku empai lama. Barang sapa kita ke bedau ninga jerita Ilam ke dulu udah deh tusi ku suba kita tau ninga au tu thumbnail iya. Nyadi enti kita enda tetemu ke iya lalu bisi pansut kad ba atas dia madah ke ensera Batu Ilam Bungan. Enti kita empai ninga jerita nya tau klik kita dulu nya dulu dinga kita. Nyadi udah deh dinga kita ambih baru kita pulai ba jerita siti tu laban tu tampung jerita nya suba. Nya baru kita nemu kini ke jalai cerita tu. Pia ke munyi cerita tu. Nyadi sehari siti sida serumah tekenyit ninga bini sutai nya nadai lebuh ka beranak laban mayuh darah pansut. Laban munya kelia ukai bisi sepital baka keditu. Nyadi semalam malam nya sida ai nyenggai tadi. Te irau ati laban ambis utai diintu ngena petua daja orang tuai bedau meh bini sutai nya ngaga ulih lebuh parai. Buk iya majak panjai, tusu iya ceceri niki. Kukut iya majak panjai, tang dipapau ngena duku ga. Abis penemu dikena sida ketuai menya. Utai nya majak nyadi senyadi. Nasib ga pagi siti lubang kubur tembu digaga jejempat. Tubuh sanu nya tanam lalu pagi nya mega anak iya taban ke lari ke menua bukai kin agai menua Sibu agi menya mai. Jerita tu. Ku Ngai Nusi amai ba ditu laban purih ini tuai tu meh mai bala Iban pindah ari Sibu ngagai Bintulu agi menya suba. Nyadi pengudah nya kira takah sehari sida serumah begau ninga indu nyabak ba Dan Pun Tapang. Kira pukul enam lemai. Ke diatu meh sigi munyi sunyi memagang nembiak enggau orang ketuai sigi belalai dalam bilik memagang. Pintu ruai sigi ditutup maya nya. Sapa enda takut ka tu kulir. Nyau bebitau ke ulu kelek ke atas perapung. Enti siku begiga nya nyau meniga ngempat depeda. Nyadi bisi apai tuai siku benama Jali ti enda ninga tau kena nemu bejaku. Kira ke isu meh tau ke tulai. Deh ga mata kelabu laban timpang pendiau meh jara nya tadi. Nyadi laban nadai orang enggau iya sebilik sereta kediri meri duduk ba ujung sepak ruai dia. Iya aja meh duduk ba ruai. Udah orang madah ke iya tang kitai nemu fizikal iya baka nya dini bisi ninga ne. Nyadi lebuh malam sigi ngenggam semengat orang sekayu rumah panjai nya laban jani nyu meruik manuk nyu pekak ukui nyu ngelalai ke iko iya nyu beki long iko ukui nya tadi. Nyadi ti udah jali baka selama dua dua ba ruai ngena lampu. Udah nya iya ke mih ke tanjau lalu ke tawa engka kah meh sida antu kulir nya tadi ngujung ke sida serumah kasek berap. Iya ke indu nyut ke mih ba tanjut laban ke tawa antu kulir nya ngemalat nya nyergau bulu pegu. Tudah jali tembu lalu tekenyit nyepi ugai deka ayam orang indu lalu iya bejaku, Uish! Nyelap nya jari kita endo sanu. Nama kita enda nemu megai utai orang laki. Nama kita nadai laki nyau megai uchu aku. Pia ko apai tuai nya tadi bejaku. Tekenyit antu kurir tadi laban jali nemu nama sida tiga tadi. Alu ngetu sida iya. Aku enda nemu penama entu kurir tu amai tang bisi aku ninga tigi ti nama aja disebut sigi enggai utai nya ngachau ke enu ke orang tuai madah. Aku enda nemu amai nama sampi nya mali bula laban aku sigi enda nemu dia inu entu kurir nanya iya bekeni iya nemu nama sida iya. Meda enda ninga ditanya, piak sanu antu kurir tadi nyepu pending jali ngujung ke ninga lalu ditanya baka tadi. Dia jali nyebut iya selalu berangan ka jadi enggau tiga iku nya suba, ku iya lebuh mata iya agi lansik suba. Ari mit iya meda pemajik sida nya suba, nya meh nadai nasib jadi enggau sida iya. Indu antu Korea nya tusah ati lebuh Jali nusi ke iya ka munuh diri laban iya nadai orang igun. Ka bebini nadai siku ka kia. Mayuh meh tusi Jali ba tanju tadi laban iya ngumbai sida tiga nya tadi indu dara pulai mandi lemai laban mata kelabu ngumbai hari lemai. Meda baka dia Nyau kasih sida tiga tadi ngujungka ngasuh jali nanchum besi ba pegau sida tiga ngujungka lebuh jali nanchum besi mit tadi. Dia sida tiga rerauh nyabek ngujungka sida tiga luput lalu nyadi endu amai. Dia jali dibai sida ke bilik jali empu ngujung sida serumah badu dikachau antu kurir pengudah nya. Nyadi ba kening jerita tuai keterubah kitai Iban Bini Tiga. Iya meh Jali tang lebuh bini tiga nya udah bisi anak enggau Jali bisi sebela bisi bebelas iku lalu bini iya tiga nya tadi minta anjung anak iya enggau Jali empu ke Kampung Puang lalu ngasuh sida nyabut besi ba pegau sida ati agi. Nyadi antu kulir baru meh sida dia. Mayuh anak sida iya tiga nyabak ngasuh indai sida pulai nyadi mensia. Tang sida iya enggai laban sida iya sinu ke jali nadai purih. Nya meh sida nyanggup diri nyadi bini jali. Sida tiga merap jali laban. Pengelama sida begulai bumai betaun pindah randak tak jali meh dititih ke purih pengujung sida tiga sayau agi jali. Dia sida tiga mekat sebut aja nama sida tiga semua antu kurir sigi takut laban sida tiga pengangkat nama purih ripih asal nama pengindu antu kurir agi mih nya. Kena ngelai bala uchu ambu ila. Dia sida tiga enda nyagi semua purih iya enda tau mandai ai ujan terutu atap maya tumu pagi ngichak semengat sida iya enda kachau sida je meh ila. Pengudih nya sida tiga pen alu lesap midang kampung puing. Nyadi bisi takah belas taun dia jali diambi Petara pulai. Nyadi lebuh malam jali disengai sida serumah bisi ninga udah nyabak ba pun tapang sida serumah. Enda takut laban nemu nya meh bini tigi ko bini jali suba. Dia nya jali ketuai. Lalu ngangau ke indai iya ri tanjau. Alu nanya dini ngubur ke apai sida iya. Jali dia indai ti ke iko tadi nyeruga ba mua anak sida iya. Tadi lalu nyadi bajik. Alu ngasuh ngubur ke dini alai sida beserara suba. Nyentuk ke diatu menua tu agi di kampung Mali laban menua tu dijaga tiga iko antu kurir ti setia nguan kubur laki sida iya benama Jali. Jali tu nama samaran aja au. Cerita tu nadai sangkut paut enggau penama Jali tang cerita tu amai. Aku kala kiya maya taun dua ribu dua. Nya pen maya tengari enti malam. Aii naak berani ku kiya. Minta ampun ngagai ini tiga iku nya uchu nusi mina jerita rayat nyadi ke tegau pengidup ba kami kediatu. Penyayau ukai teletak ba ti tang ba penyinu ba basa ba pengelengau ngagai pangan diri ninting hari nya bala peninga. Nyadi nya tadi leka jaku ditulis orang ke ngempu jerita nyu munyi ke aku tu bejerita ke kita. Aku tu semina macha utai ke ditulis orang ke ngempu jerita. Tang ngarap ke jerita tu tadi ditusi aku terang au laban iya bisi dibacha aku bisi tulisan iya. Singkat singkat nya meh aku tu bisi ke katat nyebut nya tadi bala peninga. Ngarap ke cerita nya terang meh au tang kira ke tampak meh aku udah disebut ku tu tadi. Nyadi pia meh munyi cerita cerita tu au menua agi siga enggau antu agi kelia kampung cerita ensera ilam batu bungan indu iban terubah nyadi antu kurir.